Hiba hiba. Jaɣa chana. Jɛmma shɛli polo pɛn so ka n zaya guli maa o yɛn mam ni o paana ka man yina ti za soli ni guli a nyɛ naawuni na ti tam lan ka dari yɛbu n daa bi yɛla a bi yɛn ni lahi di ni kana niŋa ka tari ka a yira a nyɛla bɛ ti chanila sandima wo ni ti tum tuun shɛli ti tum tuun shɛli bari a nyɛla kpa bɔɣili nimaani ni di gbi di zuɣu chaana nim maa gari chaŋ nimaani bin gari chaŋ nimaani maa shɛb yɛn shiila a pa kɔnta mini alahaji a yaana bee ni daa niŋ o moon tihi maa shɛb maa shɛb yɛn shiila ni kaman li zaŋ bambala maa n gari a nyɛ ni daa yɛla maa yaa a niŋla a maŋa nimmohi zaa ka n daa yɛla maa ma ni bɛ shɛm maa nimmohi ni daa sahi zaɣ yinsi n nyɛli nimmohi ni daa sahi zaa zaɣ yinsi n nyɛli di zuɣu yi zuŋɔ paɣasara mi yi bɔrila ŋun yɛn ŋmanya ʒiri n chaŋ ti bahi yoli Mam mi ko niŋ lala. Domi ni je ni ŋma paɣa ʒiri maa, n yi ŋma a ʒiri n tizuɣu paɣa bɛn ku dɔɣi ma paɣa zuɣu ka m paya, ka paɣa mi tɔm pa n zuɣu n yi ŋma a ʒiri. Bia bi ŋma ŋun be n tooni maa, hiba chel ni wula kumsi m bala, hiba wula kumsi m bala eh wula kumsi m bala. N daa pun taɣi ma zaka yɛla yɛtɔɣ shɛli ŋɔ. A yim dimbɔŋɔ yɛla ni. Mani bi kpɛri do so yɛla ni. Mani mi pa Landuma Naawuni alikauli ka suhuri Naawuni. M bi bɔri ni do so ti a m-baŋ ma, ka baŋ ma ka m pun mi doo. M mi gba bi suhuri Naawuni bɔri ni yɛn yi so zuɣu ka o gba zaa mi paɣa. N ku bɔrila ni ko n nya so ka o gba ʒi paɣa. Ka ŋɔya puhi m ma.

Ka mani, a nya ti ni yɛn niŋ shɛm. Dagbamia ni niŋsim di gari naŋgban pibili. Kpaŋm a maŋa ka a nyin saha kana n yiŋ maa ni. N ni chani ŋɔ zaŋ chaŋ zaawuni ni kuna. Zuɣu nyam dabisili ɛɛh n kana n yiŋ maa ni. Amaa a ni daa guhi man shɛli polo maa, a ni lan baŋ n ŋɔ. Oo, a ni baŋ nimaani, a ni baŋ. A yi kuli. A yi kuli kpuɣi napɔŋ n-tim moontihi maa ni, a ni yɛn be o. N-kana kamina dee siniti nyaaŋa maa, a yi kana, a yi paai siniti nyaaŋa maa, n yuli maa di kom kuli ʒiya ka bɛ peenti li peenta girin ŋɔ, a ni nya ka niŋ fulaawaasi ni binyɛra binyɛra n-niŋ dini. Hali bia be o ma puli ni. ka a kuli kpahi puli maa ka bohi o ni a bɔri a afa tafirili yaŋa ayi a yi pahi naai yaŋa m-mali paɣa a nya n ka paɣa a nya a ni baŋ ni ti dabba ti bela tab ni a ni baŋ ni ti dabba ti bela tab ni a wumya bihi o bihi o di nya shɛlikam zaa n yi chaŋ ka kuna ti ni nya taba ɛɛh eei.